my people na do una wey don dey come my channel before welcome back if na today na the first time wey you dey reach my channel say na today be the first time wey you dey take your two korokoro eye see me na im be this welcome to my channel my name na summer before i continue may i just remind una say you see that red button there where they write subscribe press that button so that you go subscribe after that one make you click the bell sign so that anytime i upload new video you go hear the pan notification say i don't upload new video mm -hmm, na so una do well so what i want to talk today na about what i want to talk today i want to talk about um i wan talk about how sometimes no matter where you go the person wey you be inside your body the real person wey you be gangan as yoruba go say gangan e still dey there ehen me me my own na say i be village girl i no fit deny that one me i be village girl ehen even though i don still reach abroad i see say i still be village girl me i still feel say that village girl thing still dey my body ehen ehen

Milo, but Milo na the na no what do they call it like Milo and Bonvita eh, eh na be this. And then I dey eat uh, bagel. I dey eat bagel with uh, avocado. I like avocado eh. Oh, I like avocado. The other day somebody post for Facebook say, ah, you know how to take eat avocado. Say she no fit eat avocado. Now I say, eh.

na the best time of the day no matter how the stress of your life everything be when house quiet like this you sit down like this food for your front peace peace you go just you know say sometimes when children dey once the mom this mom that you know that kind thing eh eh mom this mom that as you dey try to eat your food jejeje but as nobody dey you go just sit down now dey eat am dey swallow you know so make i turn the camera off make i eat when i eat finish i go talk to una huh? Don't tell me I dey chew like bush. I dey eat like bush person. I don't feel they eat for front of camera. I dey eat like bush. I dey eat like bush person. I beg. Make I turn off the camera when I finish. when i finish i go turn the camera back on my people as i just turn the camera off make i eat oh i carry my phone now say me i just read some of my comments make i reply to comment where i see the person say ah na true say elliot um, you know na no na go know the elliot na the one wey dey resurrect for south africa the person read comment dey ask me say na true say elliot don die Now I say, he, which one be say Elliot don't die? Mm. Now I just say me I Google am. I just Google am say Elliot Brighton Moyo. As I go even- before I go even type and finish, I just type Elliot Brighton. Before I go even finish Brighton, na so it just come out dead because he don't die for real. The, the news ah, the thing come the thing come weak me eh it come the thing weak me i just turn the camera back on i can't do video for my other channel so the thing the thing come the thing just come the thing just come disturb my plan for the morning but anyways after that one i come go collect children for school now now they dey downstairs so now make i come upstairs say me i come finish this video as i don already start am wetin i have we wan talk the matter just i just come weak you know i just come weak as you see read comment wey people dey leave you know and the thing weak me somebody wey be south african dey ask me say you sure say because he never hear am for their for south africa but when he come go check

how person wey go abroad still take be village girl i don fair film this video before the after i go do my hair that day i film the video but i no come upload am so wetin i wan even talk for this video na how me wey be say as i comot for naija i don dey abroad how many years i don dey abroad 17 years now uh -huh, 17 abi 17 years i feel say the village girl for my body never still comot uh -huh. me as you see me so my my papa and mama na i go call them village people because even though they even though they, they be village people but even though they born us for outside village they born they born us for like like me they born me whether they stay for lagos but i feel say and i can't grow up for benin but i still feel say village dey my body well well because you see another thing i say my parents dey outside village but village dey their own body well well so even though they dey city they don't still forget where they for you know it's the village their village um who them be i want to talk their culture and everything dey their body well well and they still be local people and another thing wey i wan wan talk again na say because i bin don film i bin don film this video before but i delete am because the video no go well children just dey distract me on that day mm -hmm. Uh -huh. i film this video before so i come explain say eh, i make one video for my other channel i come talk say I talk about they talk something about my mama. Anytime I deal with my mama, we go to get misunderstanding. Sometimes some of the things where she did, the way she did reason, now because she be village woman. So the way they tell reason different from us. So we say, okay, we still day outside, we grow up outside village, or like me, where I don't go abroad. We they still think differently. I call it for that video. Say, for example, my mama could complain. Say, for example, you take a um,

na be say they dey for their own they dey call village country you go say i'm a country man i be nurse for sometimes my patient go dey talk maybe that's what you go say you know i'm from the country just like make person wey dey village say ah you know i'm from the village nothing dey there but our people the way our people take reason sometimes when so that way person say you be local person if you really think the meaning of local person e mean say na for example if you dey if you be

you know say for benin dem no dey speak their language like that na pidgin english dem dey speak na so i take sabi pidgin your before i come learn correct english i no speak correct english for primary school me o me some people fit dey speak am for their house na lie for my house na igbo we dey speak for house we go speak igbo our neighbours wey we dey follow play we dey speak pidgin english with them so my english wey me i sabi for school sef

as i dey speak if i dey if i dey speak my english i dey speak am wey be say e go smooth na na that one i dey take cross road me i know say my english still get as e still my english go my english still need improvement but na small no be say na anything small small things eh so i be local person i be village person another thing wey my parents do well well even though we pack come benin when we small pikin my mama na real village woman you know see for my place eh they no dey let any land waste o oh. for igbo land any land wey person no plant put and the person go help you plant put let's say una dey live for lagos or live outside village una no fit plant for una land another person go plant put say abeg make i dey plant for your land they no dey like to see land dey waste when we come move go benin we dey stay for ogbe stadium side if you see the place wey we dey stay our house that time i don talk am before say we get money well well before we reach well well eh

And so the next thing, the neighboring land, and so we go pay. We come pay to rent the neighboring land. We come the plan put. The next thing, uh, my papa girlfriend for for um my papa girlfriend girl girlfriend we get house for um GRA. Plenty land where the man get. We go there, go the farm everywhere, but we just want farm everywhere. Now so, now so me I tell learn to the idea say you put salt inside ground, you go see and come out say now the thing we put for ground I be this. Eh? Now be this. My people, as I did abroad that many years,

This my new house now, I don't start small small the you know the plant. Anytime I go shop, I say I go buy one flower, buy one thing. I just like the idea say I put something inside ground. It go just they grow, whether na flower, whether na crop, whether they chop, and anything at all. So what I want to talk this video, what I want to talk now how no matter waiting, I be village person. I be village person. I go Nigeria, I go visit my friend.

you know not just say i just take her house say as me and her dey there as i go do my hair we dey talk everything na pidgin but you know i come dey take my mind say you you no fit comot pidgin for my mouth e no possible na say me i just film am for that place na come say me i do this video me i just talk how many people say dem dey abroad village no comot for their body dey plenty and me i be one of them eh you wey dey watch me make you tell me I no fit change. I no fit change. I no fit change. So I just say I do today video. May I just tell una how I take day abroad though, but I still be village person. my people, when I do when I go watch my video. Until next time, my people, na bye bye you, na bye bye. Goodbye, friends, and goodbye, folks.